Nabatebitie ng'a nte tokora proper research, tore naki tokonyora omogabane o Nyamira in 2027. Bono tokamanya konyora ng'a Nyamira na Kisii gose abagusii twensi pi ntobwate richiko. Ne richiko erio Doctor Okiong'o Fred Matiang'i. Bono richiko erio naki rigoteba. Toake korwa igoro mpaka nse abanto ba matiang'i. Matiang'i agoteba ki tomwakera obopresident, tomoe chifoot soldiers, egavana, seneta, mojumbe, women rep, mca, kera egento kabisa, tomoirere so that bamokonye gokora egasi gusii yaito. Bono tokorigereria ase obogavana bwa Nyamira. Igo oyotari namatiang'i oyotari namatiang'i ere taiyo, tochake roo. Ekero egento ngoteba gosii baminto gose more mwensi, so long as matiang'i are president, onde bwensi ore gavana Nyamira egasi mpaka ekorwa. There is no way eh, there is no way ng'a ecounty ya Nyamira ase matiang'i akorwa eraire kabe president. Tekonyarekana, tekonyarekana. Riembe naro rigaa ribwate obogara. So there is no way omonto araimoke aikaranse ofisi are are na matiang'i nare president. Abwo matiang'i tagwancha, aye nintwe abagusii ntogwancha. Bono igo egento egetang'ani togo consider na omonto ore na matiang'i. Now tochaka korigereria abanto bare na matiang'i bono iga. Abanto basabire ogavana Walter Nyambati, Walter Chanua, Nyariibo, Ben Momanyi, Togatwara omongwana okorokwa ng'a okong'a omogeni Yerusha momanye. Six, Timothy bosira tarache isiko lakini tiga tomobekoo, taracha buya tebe lakini abwo nsaba. Bono ase abwo saba, tiga torarigerie mbare bare namatiang'a. Timothy bosire oyo no DM treasurer, tarache ase matiang'a. Agotangasa well and good, nabo akoba considered. Number two, Walter Nyambati oyo neserekari okora nere egasi, ore dearaba yaye nobere isiko. Aya, number three, mongwana okoro, omosubati okorokwa ng'a Jerusha Momanyi, oyio nere okorama amatiang'i Nyamira County, oyio twamorusia risiko iga are are Jubilee are are are UDA. Now next, tosoe bono ase Walter Chanua, Walter Chanua eeh, oyio bado taratangase ase aberete, lakini buna ebinto bikorokia, nigo bare candidate ya UDA Nyamira County. Next, twatigeire nang'o? Ben momanye. Omongwana aroro bantebi gogo Kimoni, Kimoni timomaeti buya igo, barimo bore iga ase comment section amo gwantebi Kimoni ning'o, onye moma mobote contacts, link me up tomokore interview atote inaki, naki abangete. Ben momanye namorigie igo monyorane omwake naende interview, next thing ere ase okong'a omogeni, igo igo one by one. Haya, next bono twatigere abanto bare inga, babere, bare ase be ase matiang'i, that is Ben momanye, nokong'a omogeni. Nao abwo ne egavana ekorwa oh kwanebire omogaka oito nyaribo, nyaribo naso eserekari, mwensi pi mwarora ekiama ne ekia matiang'i ase abanto bao ni matiang'i nere, ekiama ne ekia matiang'i, matiang'i nere ogokonyete okere obogambi boria. Alafu okomanya koimoka. Ogatwara chi by-election Nyamira, matiang'i agokora ekampeni ase otatacheti oo nonya, matiang'i akaira ebirogo biria. Ekamanya konyorekana ekero ebirogo biairirwe, okamanya ko mogoka abaira ase UDA, bagasoa two term. Bono iga, aye na Simbarati na egento ekemo, mwabwatanire, matiang'i mokorwania ase enche Gusii yaito. So the fact remains, Nyaribo X. Bono totigane abanto barenge, babere, Ben Momanyi na Okong'o Omogeni. Okong'o Omogeni nere eseneta ya Nyamira. ng'a buna ang'wete rumasi kogenda, okomomogenderia nare laikire korutania oboseneta bwaye bwa nyamira. Lakini kare amo ekogenda obogavana, igo mpaka baigwane na Ben Momanya, oyomo obe ase eke, oyonde ase eke. Lakini so far, buna amang'ana are, okong'omogenderia nabare atigare oboseneta. Igo bono ng'a tobwate preside egavana aspirant Nyamira County, Ben Momanya. Nao. Ben Momanyi nomosani omatiang'i, naende nkagerete ng'a nere ogochia koira Jubilee ticket Nyamira County. Minto inse ore Wiper gose nache aroro, ninche omorigi mobore naki Wiper ore bado gose Jubilee ogochia gosoa. Ekero togopima korwa abwo, the fact remains ng'a nare likely koba egavana aspirant o Nyamira County against.

Abamwanchi ba nyamira mbaroche obuya mbore ogokora, aria tari rahisi koirana, ki kwairanire iga abanto barorire egasi ogokora. So, so far buna togokwana iga, Ben Momanyi nere the favourite now from the opposition side ogochia go face Amos Nyaribo. Ninche ndigeire chinumbers buya, but ginkorigereria Ben Momanyi ase onyore abagetutu bamokoboko, mo especially engoko.

Gekogera bono, nchera ki torae motiang'i ng'a opresident ntomanye koba ntomoa omogavana, ntomoa omojumbe, ntomoa omosenator, tari obosoku sana more especially kore gusii, aii. Bono iga egento to dictate buna abagusii loyalty, nore na matiang'i ee. Gekogera twensi pi toche ase ense ya matiang'i, obe omobwachire gusii twanyore amagenderero. Naende bono iga gatiang'o tenge ekero ekemo atiang'e ochi korigia iga igoro aria. It's not all about just matiang'e koba epresident. Yaya naende ntogane chigusii toche amo. Igo bono twamoete kaa mbaya mbaya. Matiang'e mpaka araria etebe Whee! Etebe ime. So igo bo gavana twachaki go dissect. Ngora ngora ngotaki ere shape onyora tore nkai tobwenerete koba. Lakini intwe tobwenerete ko agree Nyamira eria tore buya. Eeh bono, nyamire tore rijuzi narorire gaa edocument geko circulate, ng'a 25 million inche yaibetwe chio koaga chia echiro aria. Chibesa chio korwa echi World Bank tokweranire chibesa echi tocha toiranie, nichigo egento chiakora egasi engiya abananchi mbakoirania chibesa chitakoreti gasi. Mosabe eloan, gose chigrant chiacha, abanto abanto banyore amagenderero, mwari chibesa. Gati ere o nigo gwakanwa, abananchi banchi goakana, na abanto bariete chibesa na oyomo. Ntori gochia koala o such kind of politics. Ntwarenge chi street aria twateba Nyaribo must go. Bono mogakana echeche in twenty twenty seven bono no tokare. Mwakana ng'a Nyaribo must go ndimo igo, no tokare tebee. No tokare iga aria togwaka chi campaign so that baria bonsi pi bakoiba chibesa chia abananchi ba Enyamira out. Tekonyarekana ng'a keroka ase. seito bono, ng'a nori ritoke, ase teiyo orarute chisaabo, rirorio orute inse, ng'a ntobwati dustbin the entire keroka town buna echire iga, keroka noakanse buna amatobe otebe ng'a tiga ng'ende ng'esabe, ase teiyo okonyora amache ore esabe ng'a tiga ng'esabe amagoko, nakunire amatobe, egekogera ase mache taiyo. Bono iga buna togokwana, chipara twaya gotebwa ngore mochire okorwa last year, mpaka bono nchirarema, togotebwa ng'a embura nigo twere, embura yasirire pi, yang'eire koirana, bamanye gochaka gokora ki? Goteta naende embura tiga erasira, tobache korema chipara, wewe! Bono iga tore unyo kwa unyo, sako kwa bako, ko make sure ng'a twanyora amagendo Nyamira county. Ii, na kegera egavana na benge president y'ecounty, chibesa nkoigwa are chia nabananchi buna tax, chibesa echio chibagete gotumeka gokonya abananchi ba Nyamira. Lakini onye chiri kobakonya we will not allow, we will not allow, tiatwamigirie aro, egekogera Nyamira turania na emegati chingaki chintambe, ntobwati development ebe ntokorekana buna ebagete koba, chinyagi tari bono iga nonya tokogamba, ogende ororo onye chibwati mariogo, where are the money, where are the monies chia amariogo aye? Eeh, chidispensary nchicho, goikia omonyagitari goikora goikia omorwaire nyagitari rioka ne chibesa. Oroche nyagitari akoba ang'e buna bono nase tari kera oka tonyare tonya tonyore ng'a rikenya ngokora ere. Abanto ba rikenya onye gocha bare kera okoba ng'a chiraini ororo, yaya, igo akogenda aria, barwarigwe, omonto airaneka. Lakini bono ase engencho besa nchiyo, dispensary echi nchiri korosigwa buya, komokonyora ng'a mariogo taiyo, omonto goika arike gose mia tano, arusie omorwaire ka, mpaka keroka. Mia tano nigo yare kogora akariogo? Nchare kogora endagera? Abana baria batigare aka mbare kogurwa chinyeni? Goika torigie enchera biongozi bietu birarosie obogima, abananchi ba kawaida bakonyeke. Gose ituranere mega. Mbuya mono sana.